We iň soňky belligimiz musulman doganlar Ramazan aýy gutarýar, näme edýäs? Her baýramda bolşy ýalakka, soňunda baýram namaza gidilýär. Bu baýram namazyny kylmak musulman doganlar biziň mezhebimizde näme? Hanefi mezhepde erkeklere wajyp we zenanlara hem gitmeklige rugsat berilýär. We biziň musulmanlaryň iki sany baýramy bar. Biri näme musulman doganlar Idul Adha, Gurban baýramy we ýene birem näme Idul Fitr, Fytyr baýramy diýip aýdylýar. Näme ýany Ramazan baýramy. Şul baýramlary hem bize kim baýram edip berdi? Älemleň Rabby bolan Allah Tagala öz gatyndan şuny bize näme baýram edip berdi? Pygamberiň pygamberiň dili bilen, pygamberiň sunnaty bilen bize şuny näme baýram edip berdi? We şul iki baýram biziň

Mekgeden Medinä gelende medinelileriň iki sany baýramy bar eken. Şatlanyp, şowhun edip şo gün näme güýmenýän ekenler. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem olara ýüzlenip diýýär, Mä hâzânil ýewmâni? Bu iki gün nämedir diýýär. Şonda olar aýdýarlar, Ýa Resulallah, bular diýýär, Jähiliýeden galan biziň baýramymyzdy. Ýani jähiliýe yslamdan öňki döwri göz öňüne tutup jähiliýe diýilýär. Yslamdan öňki ýaşaýyş. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär olara? Innallaha kad ebdelekum bihima haýran minhuma. Allah Teala size diýýär, bu ikisini diýýär çalşyrdy diýýär, ýerini üýtgetdi diýýär. Bularyň ikisiniň ýerine Iki sany baýram bardy diýýär. Ýewmül Azha we Ýewmül Fytr. Eýd, Eýdül Azha, Gurban baýramy we Ramazan baýramy diýýär. Görýäňmi? Şol döwürde-de pygamberimiz näme jähiliýe araplaryň özüçe baýramlary bar eken. Özlerçe uruş günlerini belleýän ekenler, ýa pylan taýpa bilen pylan taýpa urşupdyr, ýeňiş gazanypdyr, ýeňiş gününi işleri ýalakka şu günki dokuzynjy maý. Şolaryň hem öz döwründe öz şoňalakky näme ata-babasyndan gelýän ýörelgeleri bar eken. Emma nämä esaslanýarlar olar? Wahýa. Dine esaslanmak öz tire taýpasyna we şuňa meňzeş zatlara esaslanýan eken. We Allah Teala şuny näme diýýär pozýar hökümini ýatyrýar yslam bilen. We pygamberimiz näme diýýär Allah Teala size näme şundan has haýyrlysyny berdi diýýär. We biziň baýramymyz musurmanlaryň pylanyň pylanyň baýram eden güni däl. Allah Tealaň we pygamberiniň baýram edip beren günleri. Şu biziň iki baýramymyz. Şulara gaty ähmiýet bermeli. Şu günki günde Biz özümize musurman diýip görüs, emma kapyryň baýramyny belleýäs, mysal üçin Täze ýyl ýaly, we öz musurmanyň baýramyny, ygtykadyň bilen, imanyň bilen baglanyşykly bolan, diniň şygary bolan baýramymyzy kän ähmiýet berilmeýär. Bellense-de oňňalak bellenmeýär. Ol kapyryň baýramyny edýän çykdaýjysyny bunda edenok. Käbiri näme gurbanlykda gurbanlygyny kesmeýär. Şuňa üns bermeli. Şul baýramlarda musurman doganlar baýram namazyna hökman gitmeli, Oglan-uşak, hemme, aýal-gyz, çaga hemme baýrama çykarmaly, täze eşikler geýmeli, bezenmeli. Hawa, näme owadan lybaslarymyzy geýmeli, birek-birege myhmançylyga gitmeli, gutlamaly. Hawa, çagalarymyza hediýe sowgat alyp bermeli, şuny unutmaýan şu baýramlara garaşar ýalak etmeli, söýdürmeli şu baýramlary we şu nesilden-nesile dowam etmeli şuny, peseltmeli-dä şuny. We pygamberimiz hem şeý diýen eken, owadan lybaslary geýýän ekenler. Sahabalar bir-birini gutlap näme diýen ekenler, Allah sizden we bizden kabul etsin diýýän ekenler. Bizem näme musurman doganlar şu görnüşde bolmaly.